Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Thenki mũno tũgacokereria na tũrathiĩ na mbere thabarĩ ya gĩkũyũ rũcinĩ ngetwo mwangi wa mũnũkũ na thĩinĩ wa studio twĩna ndagĩtarĩ kuma korokoroba health nĩwe francis kagwe na tũgĩ- tũgũthiĩ na mbere gũcokia ciũria ciaku we mwĩroreri ikore- iria ikoretwo ũkĩũria mũno makĩria kahinda gaka andũ me mũciĩ na mathĩna mũno ma bamĩrĩ nĩ maongererekete Ndĩrerwo nĩ andũ gũkorwo matiramenyerete gũikara mũno ma- eh, mathaa maingĩ mũno mũciĩ no rĩu athuri na atumia me mũciĩ arĩa mataragĩthiĩ wĩra na haha nĩho andũ ũgĩkoraga mũndũ nginya ũra- ũra- ũra- ũrakoragwo ena gathĩna arageragia kũrĩra agakinya acereirwo nĩ anyitũkio na ũyũ nĩ thĩna na to arũme tu nginya atumia makĩrĩ o haha na ndagĩtarĩ tũgĩcokereria rĩ eh, nĩũraririkana tanasha

kana the general low, uh, low libido Mm. nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ affected uh, nĩ indo kadhaa Mhm. ndagwetire ũhoro wa lifestyle Mm. uh, na ngĩ- ngĩgweta ũhoro wa existence of other medical conditions Mhm. na two of those medical conditions nĩ ĩthomithĩtie haha mũno Mhm. diabetes na high blood pressure Mhm. uh, na mĩrimũ ĩyo ngiuga nĩ mĩrimũ ĩngĩ yũkaga ĩ asymptomic Mm. asymptomic nĩ kuga yũkaga ĩtarĩ kana ĩtakuonania any signs or symptoms Mhm. Na mũndũ no akorwo na thĩna ũrĩa kwa ihinda iraihu mũno, ah, ũgakora ah, mĩrimũ ĩrĩa nĩ yambĩtie kũ affect ah, ngaĩ kana glands iria ikoragwo ci res- eh, responsible na gũ secrete ah, the male hormones testosterone na gonadotrophins

Ũguo mũndũrũme ũcio no ambĩrĩrie ta eh, ena weak erection Ĩĩ. kuma hau mĩkiyo ĩgathiĩ ĩcirinkĩte kana ĩnyitanĩte ũguo ĩkorwo ndĩrakoordinate thakame ona hanini Mm. akagĩa na ED na ndarĩrĩ ũrwa erectile dysfunction Ĩĩ. Ah, ũhoro wa tanasha ah, no to ũguo ũkũrĩtie haha Ah, igũrũ rĩa rwĩmbo rũu rwa ũkongo Mm. na

nginya na gũkũ tũikaraga ndũĩ tene twa- twatigĩrire arĩa mateng'era nĩ- nĩ- nĩ rĩvi ĩno ya rũgongo Rĩu mwena ũyũ ũngĩ tũikaraga rĩ njokete gũcemania na andũ magĩteng'era nĩ wona ningĩ arũme ta twerekereirie mũno na twarũme nginya atumia tondũ atumia nĩ ũgũkora ndi- ti wega gũkiuga ona ũgũkora mũndũ ena nda ithatũ na wagĩkora na andũ matirerora ũritũ ũcio nĩ thĩna ũngĩ ningĩ ũtigĩrĩire atĩ ningĩ ihiko nĩ iraharagana obesity nĩ thĩna ũmwe mũnene mũno nĩ ũkoretwo ũkĩharagania mĩciĩ mũno Ah, o ta ũrĩa hauga micropen is kana shotgun mhm. ah, mũndũ ũrũme no aciarwo ena shotgun mhm. kana ena micropenis mhm. it can be natural ah, being obese o ũrĩa ndĩyo ĩrenderea kuma na kuona gũkũ kũngĩ noguo gwĩkaga atĩa gũthirĩte koguo ndawa ũrĩa ĩracomoka na mbere naguo mwĩrĩ ũrĩa ũngĩ noguo ũracoka na thutha

Uh, obesity bado no yukana na diabetes Mhm. ta riu naho mucii ni wega muno aciari kurora ciana uh, mirire ya ciana ta rĩu ciĩ mũciĩ no kũrĩa irarĩa Mm, na thikũ ici nĩ ũrakora rĩu nginya indo ta diabetes mĩrimũ ĩyo nĩ ĩrambĩrĩria nginya na ciana nĩ tondũ wa mĩrĩre mĩrĩre mĩũru Mm. Mm, no maya mothe mathĩna ma obesity mathĩna ma uh, micropenis kana shotgun Mm. mathĩna ma under performance kana general low libido Mm.

ĩrĩa ĩrathuguma rĩngĩ yakorwo na thĩna mũno ĩna twĩtaga dysuria Ah, maya namo nĩ mathĩna ma affectaga atumia mũtumia agakorwo rĩu me- eh, meciria make ona rĩrĩa mũthuri wake arageria ah, kũ bring up ah, ah, ũhoro ũrĩa ũgakora mind ciake itirĩ kũu sex aversion disorder Ah, na maya mothe namo no mathĩna tũroraga

tũkorwo na ũrĩa batiĩ gũcokio within the range Ah, na maya mothe nĩ mathĩna mahotaga kũrigitwo na mĩciĩ ĩkagĩra Eh, tũrĩ hau he- he he mũndũ ũrĩkĩria atĩrĩrĩ atĩ ndagĩtarĩ wĩ mwega ndĩ na mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ na nĩ ngoretwo nĩ nemetwo nĩ gũtiga masturbation wakorwo wa gweta akauga atĩrĩrĩ ĩno nĩ ĩtũmaga nginya rĩrĩa ndĩ na girlfriend yakwa ũgucio nĩ mwanake atĩ arĩkagia na ihenya

nĩ harĩa mũndũ arageria kũũrĩra thĩna mm. na arĩkorwo induced psychosis nĩ thĩo nginya rĩu ĩkahana tarĩ ũgũrũki mm. but however ũguo arauga ũhoro wa uh, premature ejaculation mm. uh, nĩ ngoretwo ngĩthomithia haha mwangi mũno na ngiwa masturbation nĩ ĩkoragwo na mathara cigana ona number one nĩ tondũ wa gwĩka gĩko kĩrĩa na ihenya na ihenya gwagĩtire mm. teketeke mm, ũndũ ũcio no nginya arĩgerera mm. kana brain part of the brain responsible for

Ah, mũndũ wothe wĩkaga masturbation akorwo at a very high risk ya kũ- ya kũgĩa ah, both prostate and penile cancers Ah, ũguo ũcio no atũcerere number one twambe tũ clear impact ĩrĩa ĩ hakiri-inĩ clear impact ĩrĩa ĩ brain in the brain ahote gũtiga gĩko kĩu ũguo nĩ gĩko gĩ thoni mũno Ah, and ah, number two ahote kũrikava na kũ- ah, gũkĩnina mathĩna maya ma PE ah, na mathĩna mangĩ magĩkiumana na masturbation ta njĩra atĩrĩrĩ wauga atĩ he kansa ĩngiumana nĩ mũndũ ũkorwo nĩ ara masturbate Aha. penile and prostate cancers Mhm. Ah, gwĩciria nĩ bado no thomithĩtie horo wa, wa prostate Mhm. iwa prostate nĩ ngaĩ Mhm. nĩ ngaĩ ĩrĩa ĩhũrũndaga kana Igaga. mũberethi Mhm, kamũberethi mhm. ta kamũberethi Mhm. behind the prostate ndayo nĩ example ya balloon Mhm. yuga balloon Mhm. ah, no nginya ũmĩnyite nĩgetha ĩke atĩa Mhm. ndĩkae kũrekereria Rĩera. rĩera gũkũ thutha kwĩna rĩera Mhm. ĩyo nĩyo brada Mhm. haha ũnyitĩire ĩyo nĩyo prostate Mhm.

nĩ hotaga kũ metastasize Mm. na no ĩthiĩ kuma kĩga kĩmwe nginya kĩga kĩrĩa kĩngĩ Mm. Ah, and according to research ĩrĩa yonanirie cancer no yume harĩa he prostrate Mm. na ĩthiĩ Mhm. ah, towards the, pe, ah, the penile tissues alternatively no yume na irritation ya the penile tissues Mm.

Mm. eh, na na mbere ĩyo nĩ arĩ na ngoita Mm. no no no ũkorwo ũkĩmũthondeka Ah, mau nĩ mathĩna mathondekagwo Ah, mathĩna ta ma ngoita Mhm. Ah, hyperthyroidism rĩ Mhm. ah, thikũ ici thĩna ũyũ nĩ wambĩtie kwĩyumĩria mũno Mhm. ũyũ nĩ thĩna ũrĩkũ by the way Ah, hyperthyroidism nĩ harĩ ngaa igĩrĩ ikoragwo ah, haha ah, Mhm. throat-inĩ Ah, mũmero-inĩ mũmero-inĩ ngai icio nĩcio isekiritaga homoni ĩyo ah, ĩtagwo thyroid Ah, na mathĩna maya gukaga nĩ mambĩtie kũyumĩria mũno especially harĩ airĩtu anini nĩ tondũ wa misuse ya family planning methods Ah, hyperthyroidism ah, ah, mostly yumanaga na kĩndũ twĩtaga Graves disease Grave disease nĩ mũrimũ ũtarĩ wamenyeka source yayo

no akorwo ena indo ta fatigue mm. uh, o toguo retherera rĩngĩ erwo eke kaũndũ ndakwenda mm. nĩ batiĩ mũno kũmũ understand mm -hmm. nĩ mathĩna uh, makoragwo me uh, maumanĩte na, na altering ĩrĩa endocrine system yeah. no nĩ mathĩna mahotaga gũthondekwo mm -hmm. both uh, mathĩna ma goita mm -hmm. na mathĩna ma hyperthyroidism mm -hmm. mm. okay Haha he mũrori ũroria atĩrĩrĩ, namba yake ĩrĩkĩtie na 978 akoria atĩrĩrĩ, ta njũrie ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ, ndĩna mwaka ũmwe kuma ndahika na ndirĩ ndahota gũkorwo ngĩ- ngĩ- ngĩoha nda ndirĩ ndahũthĩra ndawa cia kũ- cia kũbanga ũciari na tũkĩonana na mũthuri wakwa rĩ nĩ- nĩ nĩ njiguaga ruo na akoria thĩna nĩ kĩĩ tondũ mũndũ eh, mũndũ ũmwe wakwa ndakoragwo na thĩna eh, akoragwo e sawa Mm. Uh, angĩkorwo nĩ araigua ruo rĩrĩa maronana na uh, her partner mm-hmm. uh, nĩ wega arorwo infections mm-hmm. mostly okorwo nĩ infections irarehe mathĩna maya mm-hmm. uh, na nĩ koraga atĩ infections iria nĩ ira affect atumia mũno depending na the kind of pathogen gũkĩra mũndũrũme ũguo mũndũrũme kana mũthuri wake no akorwo we nĩ araugecaga ndarĩ arambĩrĩria kuona any signs of the symptoms of the infection no mũtumia no akorwo ĩ maũndũ kadhaa aragerera ta rĩu ruo during sex pain mm. during sex mm. uh, no akorwo nĩ uh, ona rĩngĩ nĩ agĩaga discharges mm -hmm. no akorwo ona rĩngĩ nĩ agĩaga na irritation mm -hmm. kana ruo rĩrĩa arathuguma mm -hmm. uh, ah, ma, uh, ah, ma mothe nĩ issues ciumanaga na infection mm -hmm. however when it comes to infertility ta rĩu ĩno yake nĩ primary infertility primary infertility no ĩkorwo ĩ- eh, ĩkĩrehwo nĩ maũndũ maingĩ no akorwo ndarĩ na- ndarahota gũthondeka matumbĩ no akorwo ena mathĩna ma hormones hena hormone ithatũ eh, ndaugire nĩ muhimu mũno progesterone estrogen na follicle stimulating hormone icio nĩ very important oka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũciari no akorwo mĩkiha yake

tũcoke tũmenye the exact cause of the infertility and after that tũmenye ndawa iria kũhũthĩra na thutha ũcio nĩ akũhota ah, gũkĩgĩa mwana Mm, mwĩre tũcerere alpha health na gũkinya alpha health maũndũ maya mothe nĩ akũhota gũthondekwo na kũgĩa mwana ngakĩro ngakĩoka we mwirori namba yaku ĩrĩkĩte na 78 kĩũria gĩaku nĩ gakorwo gĩgĩcokio na no ũcere ndagĩtarĩ nĩguo mũkorwo Eh, tondũ ndũ- ndũngĩkĩrigitĩrwo haha eh, ũhone no nginya agĩũke thibitarĩ Ũrigitĩrwo thimũ-inĩ. Ehe, Mm. no nginya akorwo agĩũka thibitarĩ he mũndũ haha nake namba yake ĩrĩkĩtie na 955 Mm. akoria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ndakorirwo ngĩthecwo cindano ya depo ya mĩeri ĩtatũ Mm. eh, na kuma hĩndĩ ĩyo ndĩ- ndĩronire kahinda ka eh, ka mweri ũmwe kĩrũmanĩrĩrio Mm. na gatiga rĩ ngara thikũ inya ngambia kuona kahinda rĩngĩ thĩna nĩ ũrĩkũ na kana nĩ cindano ĩno ĩna thĩna Um, depo nä ĩkoretwo ĩkĩgia andå aingä må no kana a- a- a- atumia aingä arä a makoretwo makä hå thä ra depo rä Mm. nä makoretwo makä gerera mathä na maingä må no Mhm. menstrual disorders being one of them ũgakora mũtumia ũcio no ikare ihinda iraihu mũno atakũgĩa kĩ atakuona kahinda gake ka mweri nĩyo njĩtiraga menorrhagia Mm. angĩ ũgakora ah, periods iria nĩ iroka hakuhĩ o mũthenya o mũthenya Mhm. kana rĩngĩ ũgakora periods iria thutha wa thikũ ithatũ nĩ Mhm. iroka Mm. Ah, na in fact nĩ irehaga ah, vurugu nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩinĩ wa mũciĩ mĩciĩ Mhm. tondũ rĩu nĩwamenya angĩkorwo periods iroka hakuhĩ o mũthenya Mm. ah, ona mũndũrũme ũrĩa ndagũkorwo ena kĩ Mm. ena kahinda gake na mũtumia wake Ĩĩ. Ah, depo ah, nĩ yũkaga nginya na obesity Mhm. ũgakora mũtumia arambĩrĩirie depo thutha wa kahinda kanini mũno nĩ ambĩtie akambia kũneneha mũno nĩ njugaga atĩ gũtikoragwo na specific family planning tũngiuga atĩ nĩ the best nĩ iringanaga na mũndũ oh, from one person to the other uh, however uh, no agĩũke tũkĩrore twĩkĩho mũno profile

na or uh, hormonal forms of family planning rĩ uh, o toguo ndauga ti atĩ nĩ harĩ ĩrĩa tũngiuga nĩ the best Mm. ciothe nĩ ciũkaga na some uh, side effects Mhm. and those could be some of the side effects Mm. uh, periods kũra Mhm. kana periods rĩngĩ gũkaga almost daily Mhm. Ah, ma- na mathĩna mangĩ maingĩ mũno maumaga na family plannings the best thing nĩ wega gũikara thĩ na ndagĩtarĩ Mhm. wambe wĩkwo hormonal profile Mhm. alafu turole the best family planning method that you're supposed to use Ah, na kuma uma maũndũ mau mothe nĩ ũkorwo weheranĩire namo hena ũgwati wa mũtumia ũhũthĩrĩte cindano ĩno gũkorwo akĩaga mwana kana gũkorwo rĩrĩa enda kũgĩa mwana agĩkorwo na ndĩrĩ Ah, that's very true Ah, ndikwenda gũconfirm atĩ no age mwana no no akorwo na delay Ah, kũringana na ũrĩa hormones irĩtuĩkĩte affected depending na ũrĩa she out of range tondũ ririkane mũtumia ndarĩgĩa mwana hormones cina thĩna progesterone ina thĩna estrogen cina thĩna mũtumia ũrĩa ndarĩgĩa mwana but depending na ũrĩa she affected

Ah, ũguo no akorwo ena delay kũringana na ah, the rate of variation Ah, na no cioe kahinda ona gũcicokia nomo Ah, ũguo no ako- no- no agĩe delay hoka nĩ nĩ kũnyita nda Mm. tukirikiriria ri tondu rirahe mwerekera aranjira tutigitie tu ndagika igiri ri Mm. kiri kia muco murori uri atiriri aha ndagitari no korwo ikinya nyandaro tondu muciari wakwa ena thina wa arthritis na eh, ciara ciake Mm. itire kuja eh, eh, nĩ nĩ ciĩkũnjĩte ona ageria gũtembea nĩ thĩna mũtheri Eh, nĩ gũkorwo kwĩmateithia nyambe njũkĩrie andũ a nyandarwa mũno ngatho mũno Mm. na nginya andũ a kũrĩa moro andũ arĩa othe makoretwo makĩnjerera Ah, ũcio nĩ ngũmũririkania atĩ ithuĩ tuonekaga o harĩa Ken Banko House harĩa kwĩ na afya center Ah, tũtihotaga kana ithuĩ tũtiũrũraga tũtithiathiaga na kũu nja Mm. Kũnyona niĩ mwenyewe ndĩo harĩa Ken Banko House. Ũke Ken Banko House Nairobi, wakinya Afya Center, ũtũhũrĩre. Arĩa othe makoretwo magĩtũcerera, na hihi nĩ ũndũ wa ah, ce- eh, cessation kana lockdown ĩno rĩngĩ matingĩhota gwĩkinya. Andũ a kũrĩa ah, Thĩka, andũ a mĩena ya Naivasha, ndĩmaririkanie Ndawa no kwa ihinda rĩrĩ bado no igũkinyĩra harĩa ũrĩ. Kauria services no no iraruta wĩra na ndawa no igũkinyĩra harĩa ũrĩ, bata no ũtũhũrĩre thimũ. Ndirikanie eroreri namba citũ cia thimũ nĩ namba nĩ namba hũthũ mũno 0734

005006 thengio mũno ndagĩtarĩ nderwo mahinda maitũ nĩ makorwo magĩthirĩrĩkĩra na ngagũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka na ngakĩhoka mwĩroreri nakorwo agĩteithĩka na ũrĩa tũtanakorwo tũgĩthondekera biũ haha rĩ eh, nĩ gũkorwo gĩgũcerera kũrĩa ũguo nĩ Ken Bank- Ken Bank House Eh, na thengio mũno asante sana. mĩrori na wakĩigua tumana ndagĩtarĩ francis kagwe kuma kũrĩa kwa alpha health na Ũngĩkorwo ũkĩenda kũmũnyita na namba ya thimũ no ĩkorwo ĩkũhe namba yake, akwĩra nĩ gĩbũgũ mũgwanja ithatũ inya, gĩbũgũ gĩbũgũ ithano, gĩbũgũ gĩbũgũ ithathatũ, kana 0734005006. Ũkorwo ũkĩmũhũrĩra nĩguo ũkorwo thĩna ũcio wĩ naguo nĩ egũkorwo agĩgũteithia, na mũno makĩria kahinda gaka kwĩna lockdown kana partial lockdown, atĩ kahinda kaingĩ mwĩ mũciĩ rĩ, Ndũgetĩkĩre mũciĩ waku ũkorũo ũgĩthũka nĩ ũndũ wa mathĩna mangĩkorũo magĩ- eh, magĩthondekwo kana makĩrigitwo. Hũrĩra ndagĩtarĩ nĩwe Francis Kago kuma Call Alpha eh, Health. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Mũnũku tabarĩra ima Gĩkũyũ rũcinĩ. Ngagũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorũo eh, ũnyitanĩire na ithuĩ kahinda kau ga ithaa rĩmwe. Ndĩrona nĩ thaa ithatũ na ndagĩka eh, mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja niĩ ndenda kumĩra na ngagĩcokeria ngatho eh, mũ- eh, mũrũgamĩrĩri witũ wa mĩtambo nĩwe wanja wa mũru nĩwe gũtigĩrĩra atĩ thabarĩ ĩno nĩgũkorwo ĩgĩkinyĩra na, eh, na, na njĩra njega na njĩra theru na ngagĩcokeria producer witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra mbica ici nacio nĩ ciagũkinyĩra ciĩ theru niĩ ndainũka ũkorwo na wĩroreri mwega na Eh, ngai wa moyo kũrathime na ndingĩriganĩrwo nĩ kũgeithia dj rions aranjĩra nĩ aratwĩrorera na agĩthiĩ na mbere na gwĩtwĩrorera niĩ ndainũka tona mũthenya wa rũciũ Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ.